Selamat datai ngagai channel Tapang Bekumai Oha. Yah nya ya tabi peninga selamat datai. Selamat betemu baru enggau aku Tapang Bekumai. Au baka ke sekali tu peninga kitai begulai ba jerita ti diberi nama Digagai Antu Tinggi. Jerita sida lenti sida juing tu bala peninga. Au enti kita bedau ninga jerita ke bukai iya ke udah dikeluarka aku ba channel tu nadai salah. Tau didinga dulu ari pun. Bisi ba senarai main bisi mega aku meri link jerita sida lenti enggau juing iya ke udah kala dikeluarka aku. Bisi ba baruh tu link ya bala peninga. Au ti kita bedau subscribe ane enda meh subscribe channel tapang bekumbai. Laban subscribe tu nadai nama-nama. Semina ke tanda kita bisi nitih, bisi ngau aku serta ke tanda kita nyukung Channel Tapang Bekumbai. Au ngambi ke nak betangguh agi bala peninga nyadi beketu meh bunyi jerita Penam Lama tauka jerita Digagai Antu Tinggi. Jerita tu semina setusun aja. Oha. Digagai antu tinggi. Au, lenti kenyau tabin keno kejuing nya tadi. Nyu agi ulih indai iya ngidung. Daing indai enggau ai angan. Pia diuntus iya ga kaki jari tudah lenti. Seli nyu agi bebungku pua. Diatu semina pala aja ke ayan ke iya. Indai juing nyau bebantai ke utai bedalam muyut ke dibai sida iya nya. Sida apai juing apai lenti enggau tudah juing mega duduk di ruai berandau. Manah langkau sida iya bisi ruai mit enggau tanju ti meruan. Nyamai enu nyimpan padi enti udah diintu pia dikeujaka nya meh enggai enda ngaga ruai. Udah penatai sida tiga nya tadi, indai Sedaya nyunak turun agi. Mal ga penatai sida nya sebuan. Nya baka orang ke tabin. Indai Juing mega nyu ngaga ke sida ai ti, dirup sida betunga deruai dia. Iya ni wak seli tadi ga indai wai. Nama aku hari tadi te nadai meda wak nya. Pia de ku apai Juing laban iya ke empai meda seli udah ke niki tadi. Eh dia mia agi bungkul te naka penakut iya nya peda ko. Semina kena datai iya ba tingkas penakut baka ngendol enti. Pia de ku indai Juing nyaut. Nusi ke seli agi bungkul. Peda sama tu chum sida sebuan ninga indai juing munyi nya tadi. Enggai lenti nya ukai bula takuat nya. Nya mia enggai sekali enggau orang minyak tanah pama nadai wa juing kaling bejalai. Pia ku tu deh apai lenti mega nyu bejakong. Nang amat munyi ku apai lenti nya tadi enti amat nadai juing. Sigi nantu ka lenti enggau orang minah. Semadi meh bisi juing enggau nya baru tudah lenti tu ka minah ka bejalai. Nya minai mengkai nagang pama orang ngemai iya minah ngiga lawa. Nalat ti bisi utai nyelai orang udah terba lari iya nyungka getak meragan. Nadai penyadi endo tinggal ku orang. Pia ku indai juing nang sigi amat mega utai ku iya. Enti maya indai iya nadai di rumah, biar indai juing nagang. Enti bisi orang ngemai iya mindah begiga lau. Nya enda kira ke kaul enti seduai juing mega sida serumah ke diatu. Nya teleba mega sida meda kaul seduai nya ke beka nya. Sida sebilik enda ibuh sebut agi. sigi ke udah nemu kaul pemai ari dua iku nya. Nya meh udah ke ngirup IT juing lalu angkat nyengu lenti ke dalam langkau. Kasih mega iya meda tudah lenti nyu nganjung diri enda dapat datai kia. Aaa nama udah makai. Enda leh ke nyau telanjur tabing ti enda makai. Pia dek kuju iya nanya tudah le enti. Eh empai. Ka makai lauk pama pansuh aku tu. Pia ke tudah le enti kasih amat. Madah kediri ka makai pama pansuh. Apau dini bisi no ngiga pama sia hari beketau. Malam legi me kami duai seli nyuluh pama kedai. Pia dek kuju iya nyu ngapu. Ninga lenti madah ka makai pansuh pama. Akai ditu endo endo iya nego pia. Sida apai di ditu nyunak kiruh nyuluh sida iya udah kelelak turun. Pia ku indai lenti ke ngasuh tudah tuai nya nego. Sigi tan nya deh ke pejalai lenti nitih aku mai laban ngandal ke ngasuh apai iya nyuluh pama laban ke tetengok ke pama pansuh orang indu nya. Au iya ari lemai nya dia juing engkira ke kereban dikena iya nyuluh. Seli suai nya nyeling tudah juing ka iya enggau tang agi enda nyamai ga isi iya dia. Nai lapak dinang kebut daki ah. Sama beradu metua nya mai ke udah beradu enda ke kalat legi lalu nurun. Pia diku Juing madang ngagai Seli. Meda siku nya nadai ati angkan. Uh ak aku se sekira kena enggau di nyuloh malam tu akih. Ngampun engku au ngampun ngampun. Pia diku Seli ke katat ke nyaut udah Juing nya. Lalu nyau seli nukung tisi peninduk diteluk din agi lekat ba ati utai ke nyelai nyata nyadi ba mua mata sida iya tadi. Tudah seli nya tadi kada enda baru pansut ari iya ke bubuh engkua. Meda baka nya enda ga juwing mayuh jaku udah ke ninga tebah iya munyi nya tadi. Juwing tu nan sigi enda entu burung ke orang pama ka mindah. Siku iya nyadi meh. Kai enda mai tudah selingai ke dikumbai iya enda mai mega. Nya meh udah ke makai malam nya dia juing lalu mupuk nurun nyuluh. Sida iya enda ke nanya kini penunga iya. Tediau diri magang sida meda iya ke nurun bebai ke lampu kebain. bebai ke jerepang ngema belanyan. Nyuluh menya pama ngemai jerepang enda patut ke ka ngasu. Udah ke hari malam ti ngasu nusing ke nurun pia deh ku jako. Enti nurun nyuluh ke makit aja meh kena bebai jerepang enda nurun malam nang sigi tumu pagi ke nurun ti. nyuluh ke makin. Nya meh seli tah semina ngelila ke tudai juwing ke nurun aja meh iya dia. Nyau gelesi iya meda juwing ke minah malam nya bekeni meh ka enggau orang meda orang nurun aja nyudah gelesi. Kati enda pia laban ati tudai seli tu mengkang ngingat ke utai ke udah nyadi ngagai sida iya siang tadi. Endang sigi perambu seduai ari rumah, seduai keka nyuluh nya ari ga menung manah amat engka bisi udah seminggu kena ujan kenu ku jerita. Tang meh malam nya nama meh penyadi nya juing aja ke nulung nyuluh enti nitih ke penemu apai iya enda iya nyadi juing tu nurun nyuluh kediri. Tang meh juing pama udah ka nurun. Sigi enda kala enda nyadi biya kediri aja amat memujur pengawa iya. Nya meh empai lama tudah juwing tu ke nurun. Baru abis dua batang ruko kenu ke jerita tang utai ke nyelai iya. Mata tudah apai malam nya nyau jampat amat ka tindung. Nadai asai iya kala ngelama tu tumu ka tinduk. Juing ke nyulun nya majek rindang mega iya. Tama mega ngemayuh nya. Undang pan bisi mega laban tadik ari ulu iya ke belabuh nyuluh lalu mansang kili tunga ngagai langkau sida iya. Tau kira sepemintas meh ka datai di langkau umai sida iya. Dia dia meda ai tak beriak tunga kili. Enda mega juing tu irau ati. Engka bisi orang nyuluh kini pia dikuati iya din. Utai mudah ke diperati ke iya memanah. Tak nadai iya meda senayak api ke dipeda iya. Nya meh meda utai ke baka nya. Dia lalu ngetu tudah juing ba kerangan. Mua iya nunga kili. Agi berati ka ai ti beriak nya tadi. Pening iya mupuk di singit ke iya laban iya asai bisi ninga orang ke dumu. Bulu pegu nya belabuh nyerengan tang mati iya sigi kena takun. Nguji ga iya semak ke agi ngicha ke berentak ninga sereta orang ke bejalai ba nganak ba lambu bichin. Au udah nya. Baru iya tambah amat meda orang dua iko. Rangkal tu buah naka pemesai. Semina mua kena dipeda iya. Dua iko nya peda iya benung bedua babi ko dininga pending iya. Tang penyelai iya dipeda tudah juing. Kerat kaki baka kaki mensia, bisi tunjuk baka jari mensia, siku magi kerat iya lalu siku nyua penyuan. Apau berasai laban utai ito. Ento nya pia deh keno ko ati tudah juing dia. Nya meh meda utai ke baka nya lalu mupok. Juing tenguing ke mua diri nuju jalai pulai. Tang ngetu naka nya aja meh juing ke nyuluh enta deh. Nasib mega seli enda enggau pia dek ku jako. Enti tudah seli nya enggau, nya nyadi ke penanggul amat ngagai tudah juing. Nya meh utai ke ti peda juing nya tadi. Nya mungas mungas ga idung seduai iya. Engka utai nya bisi nyium kini bau tudah juing. Nya meh juing ke pulai enti tadi. Enggau naka ulih iya meh iya ngeruman laban iya ngasai ke utai nya endang sigi amat mangeh. Nya meh enda lama udah nya dia dia tang meda baka ke pancal api enti dih iya tang penyelai iya pancal utai nya nyu bela ngapun kayu tang bela ngapun kabang pun ensurai ti nebing ai kenu ku jerita. Apaw salah amat tau. Pia deh ku jako. Utai sitai nya pia deh keno ku ati Tudai Juing. Nya meh ke engka puchau engerabun ke bisi dikembuan Tudai Juing meh ke dibacha iya magang. Taja berani bula ga ngumbai enda kesal pama meda utai ke baka nya. Nya meh, iya tudah juin tudah datai belangkau. Agi mega iya mengkang meda mata utai nya. Sida indai ke duduk deruai enti tadi laban ke nganti penatai iya nyau angkat meh laban ke meda utai nya. Sama beruman mega sida pulai ke bilik. Indai juin enggau indai lenti ke ngintu pama ne tadi pan nyau tama ke dalam bilik. Buluh kena mansuh agi meruan bisi. Ba dalam langkau sida endang sigi bisi digaga ke pintu ngambika bisi jalai muntang ke sepia-sepia. Ngapai juing laban ke tumu tinduk an tadi jenak mega iya ke tinduk. Nadai iya nya nemu utai ke dikemegau ke sida iya di luar din. Nya meh nganti pansuh ke mansau sama bela duduk sida betunga ngirup ai te. Nanti ke udah tinduk entari penyuh dani tang sama enda nemu utai ke dipeda sidai tadi mega tudah lenti pia mega seli enda tinduk tang gali ngimbai apai juing. Nya meh tak benung sida betunga dia di apai juing nyereman nya meh seli ke ngimbai nya tadi jauh ke ka ngerang peda nyin iya udang kecit tisi dapur ba belakang indai juing. Nya meh juing enggau pai lenti bendar laman ngereak tudah pai juing nama enda meh mimpi iya nya sampai nyu remban ngeraya nya. Au enti nadai orang ke ngereak nya ke tau ngasuh nyawa bebadi pia kenu ke orang tuai laban mayuh amat udah ke nyadi baka nya. Nya meh udah Apai Juwing ke Daning tadi. Dulu agi iya ngirup ai. Udah nya nya baru iya nusi ke mimpi diri. Dia Apai Juwing lalu madah ke diri bemimpi meda antu dua iku bendar lama ngagai tudah Juwing. Nya ke ngasuh rauh-rauh ngangau ke Juwing ngasuh lari nyentuk ke iya nyau remban. Nya meh tak baru tembau iya kenusi mimpi nya tadi kenu ku jerita dia sekali nya sida iya sama bela ninga munyi utai ke penemu ba baruh langkau. Peda dulu seli nya lari lalu duduk ai tengah apai lenti enggau apai juing. Indai juing lalu berumban nunu takang sirih, daun tepus, kupak pinang enggau mayuh macham utai meh ke ditabak ke aba api. Enti laban ke benung makai jari ke benung ka nyuap asi entadi tang menyumpai datai ga banyawa lalu meragan gi anak dapa lari nak dapat angkat nak dapa nginzin. Ka indai ngatung lenti enda ga alah ka pena juing nya mega ngatung iya lalu disimpan juing ke dalam kibung ka alah apai iya tinduk tadi. Amat tusah ga tudah lenti mimit takut lalu tengkering enda dapa angkat enda dapat lari. Nemu ke indai lenti lalu nitih ke iya. Enda agi aku empai ngelak ke lenti kediri bekenya. Nya meh sida sebual ke dia naka penemu meh ke dibantai. Dinga diau enda lama aja di utai nya. Udah nya munyi baru. Utai ke dia didinga sida iya ke sekali tu tan nyau asai berenyang langkau sida iya. Indai Juing laban sigi ukai orang ke buyan nal majak mih nunu macham utai nya dia. Enda mega utai nya lari amat meh tau ngasuh utai nya lemi tulang pia dikerunding Indai Juing. Nya meh sida iya sama bela enda munyi. Tang semina ngereja pengawa diri empu ti tau ngasuh utai nya lari. Akai. Bekau bisi dipeda. Mayuh enda bekau tu tadi. Tang betubuh te nadai dipeda. Pia deka utai nya bejaku ari baruh langkau didinga sida iya. Nya aja utai ke nyengala didinga sida malam nya. Nya menan liat di ati tudai juing. Dia dia telalu nyengkau papung besi ke bisi dipeda iya ayan nya dia. Telalu ditunu iya sampai mirah cechinang. Peda lalu pansut turun ke tanah tudai juing lalu diunjamka iya ba tanah tisi kaki tangga besi ke udah ditunu iya nya tadi. Enda nemu meh kitai bisi puchau kena juing ngaga utai nya tadi. Nya men sida ke agi belangkau nyenguk magang ari mua pintu. Semina lenti seduai indai aja mega agi dalam kibung. Enda nyangka amat sida iya. Juing tu bangak ngembuan tikas pemerani ngelui sida ke tuai. Pama pemerani apai iya enda mapai kempang. Nurung ke tanah akin nya mudah ke nge ngunjam ke besi ngagai tanah enti ari kenu pejerita dia sida iya nyu pisit ninga utai nya peda mua mit semit bunyi utai nya didinga sida iya nyau pengelama nyu nadai agi ga utai nya bisi munyi didinga sida iya dia nya meh meda utai nya nadai agi sama bala ngeluduk kediri mega sida ke dia. Tinduk sigi nadai jalai agi. Ari nyuka dini hari mega maya nya kenu ku jerita. Jam maya nya enti baka jam kitai ke diak tu engka bisi nyuka pukul tiga pagi. Peda nyengulai ai kopi mega tudah indai juing kena sida nunggu hari ke pagi endur sida mulai kediri ke rumah panjai. Lantang mega ati meda utai nya tadi nadai agi bisi ngachau sida iya. digagai Antu Tinggi. Iya, peninga semua nyadi cerita digagai Antu Tinggi kitai ke sekali tu abis nah ka tu aja. Terima kasih laban kita udah ninga udah nitihka cerita tu. Enti kita rindu ninga ka aku nusi cerita tu tadi peninga nadai salah kita tau nekan like. Kita mega tau ngasai link cerita tu ngambi bala ke bukai sama enggau kitai. Ninga jerita digagai Antu Tinggi. Nya aja asai iya peninga nadai jaku bukai ngarau kitai betemu baru, begulai baru enggau aku tapang bekumbai. Mupuk dulu aku ke sekali tu. Oha nya iya.